Мехурбан һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән. Игътибарыгызга Бөек Ислам тәгълиматына багышланган дини вә мәдәни программабызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Сөекле Пәйгамбәребез хәзрәте Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу аләйһи вә сәлләмнең Аллаһ сәнгать сахибы булган мөэминнәрне сөяр дип боерган хәдис шәрифенә таянып, Бүген без сезгә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең Илһамият клубының татар профессиональ сәхнәсенең җәүһәрләре белән күрештерәчәкбез.

Георгий әфәнде, Дилә апабыз Булгакова сезнең хакта беләсезме, нинди җыр иҗат иткән? Әллә моңнан сез яралдыгызмы? Әллә моң сездәнме яралган? дип яза. Әлбәттә, чөнки бу хак сүз, бу хакыйкать. Әйтәләр бит, менә хезмәт, кешенең талантын, кабилиятен дөрес бәяләү ул дарудыр. Ә дөрес бәяләмәсәләр, ул чирдер. Аллага шөкер, халкыбыз сезгә дава өстеннән дава биреп тора. Георгий Мефодьевич, үзегез хакында да сөйләгез әле халкыбызга Бик күңелле бит ул, бик кызык. Менә халыкта бит шундый үлеп керәшен җырларына мөхәббәт бар. Яраталар, нишләп шукадәр матур җырлыйлар икән дип сокланган кешеләрне мин күп беләм. Георгий Мефодьевич, үзегез хакында, туган туфракларыгыз хакында, бу профессиональ сәхнәгә ничек килдегез? Ә ничек соң ул шулкадәр Керәшен җыры безнең йөрәкләребездә ургылып, вулкан булып тибелә. Э, мин үзем э, Татарстанның э, Мамадаш районы Владимир дигән авылдан. Гаҗәеп, ул минем өчен гаҗәеп авылларның берсе. Чын чынлап әйтергә кирәк, мин үскәндә кечкенә вакытта авылыбызда кеше бик күп иде. Мин җыр моң арасында гына үстем. Ул вакытта миңа авылыбыз җырлыйдыр кебек кенә иде. Менә мин күрә идем, Апалар, абыйлар, инде без дәдәйләр дибез, түтиләр дибез, ат арбаларына утырып, эшкә баралар, җырлыйлар, эштән кайталар, җырлыйлар. Ә кич белән тальян тавышлары менә авылга шундый булып таралалар иде. Алар бик күп иде бездә гармунчылар. Э, мин кечкенә генә малай, э, хәтта менә алар мине җылаталар иде. Бигрәк тә төнлә белән алар бит бөтенләй икенче төрле яңгыраш таба. Аннан соң э, Ул бездәге аш-сулар, алар бөтен эше җыр белән уза. Мин кечкенәдән керәшен җырларын тыңлап үттем, үстем. Мәсәлән, анда бер мич башында утырам, мин биш яшьлек малай, безгә җыелдылар кунаклар. Алар шул ук мал караучылар, трактористлар дигән шикелле инде габади кешеләр. Алар миңа бөтенләй икенче, гаҗәеп кешеләр булып күренәләр иде. Шунда берәү җырлый, Итләрем булса, сөягем калыр, шул чактан онытмам мин сезне. Мин шушы 5-6 яшьлек малайны кисәктән ток суккан кебек, мин бөтен тәннәремне дерелдәтеп, мине менә шулар җылаталар иде. Менә күрәсең, шул мине җыр дөньясына алып килгәндер, миңа ни мәтә иде, телең ачылганчы инде син җырлый идең. Сөйләшкәндә аңлап булмый юньләп телеңне, менә җырлаганда аңлашыла, күрәсең, сузу авызлар җырлаганда дөресрәк әйтелгәндер инде. Шулай иттереп, мин э, кечкенәдән үк җырлый башладым. Аннан соң табигатькә бик якын булганга мин бик тә яраттым табигатьне, аның белән аралашып үстем дип әйтәсем килә. Мин табигатьтә үзем генә йөрергә ярата идем, чөнки мин хисчән булганмындыр. Хәзер дә ул нәрсә бар, ләкин инде ул күпмедер дәрәҗәдә э, уңса да менә ул хисләр икенче төрлерәк булса да хәзер инде олыгаелган. Ләкин табигать минем өчен ул Гаҗәеп бер могҗиза. Мин моральләр белән уйнасам, нәрсәгәдер русча отвлекаться итү инде ул итеп чәчәкләр белән аралашып, агачларга карап, ничек менә үземне үземнең икенче дөньяма кереп китә идем, алар миннән көләләр иде. Шуңа күрә мин син кызлар шикелле йөрисең чәчәкләр арасында дип, аннан соң мин үзем аерым алардан башка йөри идем. Менә шулай ярата идем. Мин табигатьне бик тә аңлый, бик тә тоя идем. Шуңа күрә минем шигырьләрем дә күрәсең, алар бик тә аның белән бәйләнешле табигать белән. Э, мин авылга кайтып, мин җәй көне язмыйм. Мәсәлән, әле минем җырдан башка әле мин шигырьләр язгалыйм. Мин күп язмыйм, җанында 15 шигырь язам. Мин җәй көне бар тик үземнең җаныма яза сәйберләрне җыям, сеңдерәм генә. Таң атуыннан да рәшәләрнең, болытлар килүен төркем-төркем. Ул бит үзе бер җыр, бер гаҗәеп Җыр ул менә шулай туа торгандыр, ул кеше күңеленнән ургып, чыгып, аны ниндер хисләндереп, ниндер э, утырып, математик формула шишкән кебек, тукта менә бу төшкә бу нота куем әле, монда менә бу аккорд булсын дип язган җыр гына ул җыр була алмый. Җыр ул ургып чыгарга тиеш. Сәйдәш Яхи Музафаров җырлары кебек. Жигановның романслары кебек. Менә мин үземне әйтә алмыйм, мин эстрада җырчысы түгел, мин гомерем буе җырладым татар романсларын, халык җырларын, чит ил, рус классик әсәрләрен дип әйтәсем килә инде, халык җырларын. Вот, ләкин халык мине якын итте, үз итте. Мин гаҗәебрәк тавышлырак кеше идем, егет идем килгәндә, минем тавышым бик югары иде. Минем өчен өченче октавадагы фон алу, мин алу бернәрсә дә тормады. Вот. Шулай мин тенор альтина идем, ләкин гомер үткән саен ул тенор альтина инде хәзер төште, җитәрлек дәрәҗәдә мин үземне риски, лириски тенор дип саныйм хәзер. Ләкин мин язмыш өчен бик тә, бик тә рәхмәтле. Ләкин кызганыч, менә безнең авылда бит инде музыка мәктәпләре юк, без андый белемне ала алмадык. Мин сәнгатькә, музыкага бик соң килдем, 21 яшьтә армиядән кайткачтын, мине Наизб Гаязович кабул итеп алды тыңлагачтын да. Э, менә мин 7 ел укыдым консерваториядә әзерлек курслары белән бергә. Менә минем э, шул музыка белемен анда алып чыксам да, училищелар бетермәгәч, миңа ул күпме дәрәҗәдә бәрбер җитмәде. Э, мин күп кенә үзем теләгән әйберләрне шундый авыр ритмик әйберләрне мәсәлән бик теләсәм дә җырлый алмадым дип әйтергә телим мин алар үзем эченә җырлап йөрсәм дә менә сәнгать ул бик кызык әйбер ләкин шул ук вакытта үзем теләгән бик күп әйберләрне мин халыкка җиткердем байтак кына язмаларым бар минем э, күп кенә хатлар алгалыйм мин кешеләрдән вакыт вакыт трамвайда автобуста барасың Э, кешеләр күрәсең кемдер килә дә шулай кулдан тотып алып ичмаса кешегә әйтермен мин сез мин аның кулыннан булса да тоттым дип менә ул вакытларда бик менә күңелле була инде күңел тулып китә ништер үзеңнең юкка гына эшләмәгәнеңне беләсең мин бик күп балаларга җырладым чөнки мин менә лекторида эшлим гомер буе әдәби музыкаль менә бүгенге көннәрдә башкортстанның уфада эшләп килә торган уфа э, музыкаль әдәби лекториянең җитмеш биш еллыгы Мин үземнең коллегаларымны ул бәйрәмнәр белән котлыйсым килә. Э, мин бик шат, ул бик зур яшь, 75 яшь. Менә аларга иҗади уңышлар телим. Бүгенге көндә менә мин 33 ел буе хәзер эшлим үзе безнең Татар дәүләт филармониясендә. Мин анда үз урынымны таптым. Ә заманында мин хәтта менә кеше әйтер инде хәзер э, Фуат Мансурович Шакиров безнең зур дирижерыбыз, э, танылган дирижер. Үлде, хәзер ул үлгәчтән теләсә нәрсә әйтергә була дип әйтер. Бер э, безнең вакытлар залында консерваториянең репетиция репетиция узганнан соң ул миңа әйтә, Георгий, кил әле син безнең Большой театрга. Безнең анда Римский Корсаковның э, звездочет ари э, партиясен җырларга кеше юк. Син бит югары ноталар аласың, синдә миләр бар бит. Син рәхәтләнеп җырлыйсың аларны дигән идем, әйтәм, Фуат Шакиров мәйтәм булмый, минем мәйтәм аңа белемем җитми. Мен әйтәм, мин ритмик яктан, мен әйтәм, кысанарак кеше, мен әйтәм, ул искиткеч авыр партия, мин аны беләм, мин аны карганым, тыңлаганым бар, мин әйтәм, мин аны, мин әйтәм, гафу итегез, э, мин әйтәм, мин сезгә дөресен әйтәм, мин аны, мин әйтәм, башкарып чыга алмыйм. Шулай иттереп, э, бик кызык кешеләр белән эшләргә туры килде. Без колонный залда бергә җырладык Соловьяненко, Саткилава, мин, Иван Козловский вакытта исән иде әле, 91 дәме, 92 яшьтә иде, ул җырламады. Ул бары тик яшьләргә анда тамашачыларга сүзләрен әйтте инде үзенең менә сәнгать турында. Мин бик курыккан идем ул вакытта. Татарстанның атказанган артисты әле минем җырлый башлаган гына чак, 91 ел. Мин әйтәм, мин монда кем инде дип, алар дөнья белгән, дөньяга танылган артистлар. Әле Соловьенко кайткан гына Италиядә ике ай булып кайттым ди, ял итеп ди. Башта Садкилава җырлады, искиткеч. Аннан соң куркып кына мин чыктым. Ләкин ни гаҗәп, тавышым да мине поддержать итте инде, подводить итмәде. Бик әйбәт кенә уңышлы чыгыш ясап, бик күп мине чәчәкләр бүләк итеп, мин үземнең чынлап та күпмедер дәрәҗәдә җырчы икәнлегемне аңлап, сөенеп, шатланып Казанга кайткан идем.

Хөрмәтле тамашачылар, каршыгызда Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең легендар җырчысы Георгий Ибушев. Хөрмәтле Георгий Мефодьевич, Менә галимнәребез әйтәләр, милләтне аякта тоткан көч ул әлбәттә аның дине, тарихы һәм җыр моңы диләр. Ул җыр моңы дигәне тагы да дөрестер. Чөнки менә бит инде мәсәлән Бөек Булгарның инде шәһәрләре дә юк, э, авыллары, шәһәрләре җир белән тигезләнгән, ләкин бу халыкның моңы, җыры, халкыбызның Менә шушы һәм Крашенның да моңында, җырында бүгенге дәверләргә чаклы килеп җиткән. Әйтегез әле, шушы милләт гәүдәләнүендә тарих, мәдәни тарихыбызны, музыка тарихыбызның да менә белүебез, менә булар хакында сезнең фикерегез ничек? Беләсезме, һәр кешенең үзенә хас йөзе бар. Сез миңа ошамаган, мин сезгә ошамаган. Халыклар күп төрле, мәсәлән, башкорт, үзбәк, казах, татар. Ләкин кайбер халыкларның әзме күпме бит менә моңнары туры килә. Ул җырда да шулай. Ләкин җыр халыкның йөзе ул. Без шуны онытмаска тиеш. Әгәр дә без үзебезнең моңыбызны югалтабыз икән, без үзебезнең татар дигән йөзебезне югалтачакбыз. Әгәр дә безнең җырыбыз, моңыбыз чирли икән, ул чынлап та бер кеше генә түгел, бөтен милләтнең авыруы, чире дигән сүз. Ул бик куркыныч әйбер. Бүгенге көндә безнең җыр сәнгатебезне, музыка сәнгатебезне гел аңлашылмый торган гаҗәеп бер төссез, моңсыз, сүзсез җыр дулкыны нидер дулкын басып китте без мин менә залларга карыйм вакыт вакыт бик тә шундый зыялы кешеләребез тузга язмаган җырлар тыңлап уеп утырганнарын күргәчтен минем йөрәгем әрни без үзебезнең моңыбызны җуймаска тиеш милләт буларак әгәр дә без үзебезнең моңыбызны җуябыз икән без милләт буларак югалабыз дигән сүз ул кабер шыңар Күп кешеләр ул турыда уйлап та карамый. Әй, менә бар җырлыйлар. Бит бүгенге көндә шулай. Җыр туды. Аны бер ике ай җырлыйлар да тузган перчатка кебек кырый ваталар да, аның урынына унысы килә, сикерәләр, бииләр. Биюнең дә бит бүгенге көндә хәтта мәгънәсе күп биюләрдә бер мәгънә юк. Ниндидер хәрәкәт, ниндидер сикерүләр һәр нәрсәнең мәгънәсе булырга тиеш. Җыр мәгънәле булырга тиеш. Ул тәрбияләргә тиешчәр. Тәрбиясез халык халык була алмый ул. Әгәр дә без халыкны сәхнәгә чыгып тәрбияләмибез икән, без әкренләп үзебезнең моңыбыздан бизәчәкбез. Безне башка төрле сәнгать каплап китәчәк. Ул безнең көчсезләнүне көтеп кенә тора. Сәләт. Зур милләтләрнең сәнгате. Чөнки алар көчле. Алар безгә караганда может көчлерәктер, ләкин безнең үз сәнгатебез үзебезгә көчле. Без аны тотарга тиеш. Атның дилбегәсен тоткан килешне китереп, әгәр дә дилбегәне җибәрсәң, ат кайда тели шунда ул борылып өенә дә кайтып китәр мөмкин бөтенләй икенче якка шуның кебек безнең сәнгатебез мәгънәле нык булырга тиеш без шуны онытмаска тиеш дәүләтнең нигезе ул сәнгать Без без әйтәбез менә экономика дибез, экономика, экономика дибез. Ләкин экономикалы дәүләтнең сәнгате булмаса, ул авыру кеше кебек әкренләп бетәчәк. Чөнки ул фильтр, сәнгать халыкның, илнең фильтры ул. Ул аны берлексез чистартып тора, кешенең җанын чистарта. Әгәр дә без аны берлексез чүпләсәк, чип чиста китергән бер чиләк суны без калдырып, аңа чүпләр куелса, теге итсә, бу итсә, безнең аны чәсебез килми башлый. Бүгенге көндә дә шулай ук. Инде бүгенге көндә халык аңлый башлады. Безне нәрсә тыңлаталар соң? Без нинди җыр тыңлыйбыз соң? Мәсәлән, безнең лекторийда эшләгәчтен күп очракта классик әсәрләр җырларга туры килә. Татар, э, рус классикасын да җырлыйбыз инде, татар романсларын җырлыйбыз. Мин бүген көндә сөенә башладым. Халык аларны кабул итә башлады чын-чынлап. Ул аңа сусаган. Без тере тавыш белән җырлыйбыз. Безгә микрофон кирәкми. Вот, бездә җырчылар көчле, музыкантлар көчле бездә. Вот. Шулай итеп Сәнгать ул уенчык түгел, ул милләтне яктырта торган. Аннан соң менә без әйтәбез, Менә Казанда спорт, спорт дистәләгән зур-зур спорт сарайлары төзедек. Ә шул ук вакытта безнең культура йортларыбыз ишелеп бара. Аларның штукатурлары коела, анда артист бүлмәләренә керә торган түгел. Ул да минем йөрәгемне бик тә э, әрнетә. Әйе, артист бер качанда кирпич тә сукмый җыры белән ул йортлар да төземи икмәк тә икми плуг артына утырып ләкин ул йорт төзергә дә космоска очарга да икмәк игәргә дә бөтенесенә дә булыша ярдәмче шунсыз булмый ул кешене яктыртып бирә рух гәүләндерә кеше белергә тиеш бүгенге көндә кеше салынып ятмасын интернетка гына телевизордан җыен юк тапшырулар тыңлап кеше поэзияга омтылсын күпмедер проза укысын балет опера карасын әгәр дә без бер почмактан карап кына чаршау артыннан бер әйтеп әй безгә мөнәҗәттән башка әйбер кирәк түгел дип без милләт булачак яшәячәкбез мөнәҗәт үз урынына опера үз урынына балет үз урынына җыр романсларыбыз үз урынына кирәк Шул ук вакытта безнең эстрадабыз да булсын. Менә дигән нык бүгенге генә эстрада түгел. Теге кайберләр хәтта ярым шәрә чыгып сикерәләр дә үзләр мин мусулман диләр. Бу һич тә дөрес түгел. Әгәр дә син артист икән, әгәр дә син үзеңне ислам динен тотучы кеше дип саныйсың икән, матур чык. Мин әйтмим син төренеп чык дип. Ләкин син матур артист булып чык. Мәгънәле җыр җырла. Кул чаптырып, акча эшләү өчен генә. Бүген безнең бөек артистларыбыз да яшерен түгел. Аларга синең милләтең кирәкми дә. Аңар дан дәрәҗә итеп, менә акча кырып алса, җыеп алса, аңа шул җитә. Халык турында уйлаган кешеләр, алар бигәс, алар тиз җана.

Үткәннәре, бүгенгесе һәм киләчәге хакында сүз барды. Димәк, татар музыкасына, сәнгатенә хакыйкый караш ясалды. Әйтәләр бит, Георгий Мефодьевич, ни булмас шагыйрь җанында, диләр. Сез бу хисләрегезне. Шигърият аркылы да иҗат итәсез икән, зинһар, халкыбызга берничә шигъри әсәрләрегезне ишеттерсәгез иде. Менә шигырь турында, җыр турында сөйләшеп киттек бит инде, аның язмышы турында. Менә шуңар багышлап, ничектер күңелдән чыккан бер Халкыма дигән шигыремне укып китәсем килә. Синме соң бу әллүкиле кара урманлы халкым? Кем шулай аңламас итте җаның булган җыр хакын, Кемнәр ул җаныңа үтеп, алдалап бәгыреңне, Моңсыз, төссез чор такмагын бу татар моңы диде. Чүп басты синең җаныңны, син кычкырдың, гөл дидең, Тәфтиләүдән, уеныңнан иске дип йөз чөердең. Бәлки бер көн исеңә килеп, гөл эзләрсең чүплектән, Гөл тапмассың, бетәр моңың. гөл тамырын чүп кисәр. Вот. Менә шулай иттереп, менә тагын менә җырга багышланган бер шигырь мин аны бик яратам ул кыска гына миңа бик күп яшьләр мөрәҗәгать итәләр георгий абый менә ноталарны ала алмыйм вакыт вакыт киләләр шулай күрсәт әле дип Менә булышкалыйм мин аларга. Мин кешеләргә һәрвакыт ярдәм итәргә тырышып килдем. Җыр ягыннан да, тормыштан да менә шуңа багышлабрак язылган бер шигырь җырга. Рәхмәт сиңа җырым. Рәхмәт сиңа җырым. Бергә булдык. Өстә булдык, түбән төшмәдек. Тамак диеп юк-бар чор токмагын үзебезгә юлдаш итмәдек. Син канатлар куйдың бу җаныма, ул канатлар булды ак, чиста. Мин бер кемгә зыян китермәдем, дан дәрәҗә даулап тормышта, кешелекне, матурлыкны данлап, изгелеккә дәште авазым. Син җыр аша җирдә олы сөю, яшәү бөеклеген аңладым. Рәхмәт сиңа, җырым! Мин бәхетле, сине аңлый, тоя белүемә, тамырларда моң, наз булып агып, йөрәгемдә дәртле тибүеңә. Менә бу җырга багышлангыч.
Тагын укыгыз әле, бигрәк матур. Хәзер укыйм инде алайса җырга багышланмаганны. Сәлам сиңа кояш, сәлам иртә, Сәлам сезгә искән җилләрем, Сәлам сиңа челтерәвек чишмә, Сәлам урман, таныш үрләрем, Сәлам сиңа яңа туган сабый, Сәлам сиңа бәхетле ана, Сәлам сиңа күпереп килгән болыт, Тормыш дәвам итә, яңара. Сәлам сиңа тугайдагы колын, һавадагы тургай, ак каен, сәлам сезгә, һәрбер көнегезгә гомер кичеп барган картларым, сәлам сезгә изге күңеллеләр, уен көлке, тормыш сөйгәннәр, сәлам сезгә, Чын йөрәктән сәлам, чын дуслыкның кадерен белгәннәр, сәлам сезгә мәхәббәтне данлап, бер-беренә тугры калганнар, сәлам сезгә гади, чиста калып, кешелекне зурлый алганнар. Менә бу китапны сезгә бүләк итеп калдырам. Без моны бар мәчетебездән чыгармас идек. Рәхмәт, туганкай. Рәхмәт, сиңа җыр. Георгий Ибушев. Монда рәхмәт сезгә җыр, ну әйтер идем, рәхмәт сиңа халкым дип. Чөнки мине халкым шулай җыр иленә, шигырь иленә алып килде, ул мине җыр тыңларга өйрәтте. Чөнки